Salut! An häerzlech wëllkomm bei Luxplay! Lizenzspiller si jo ëmmer sou eng Saach. Heiansdo maan se mega Spaass! An heiansdo wierklech guer net! A genau sou zwee sou Beispiller weise mär Esch haut an dëser Episod.
Mido, Kanns du dech nach un déi gutt al Batman Arkham Spiller erënneren? Absolut, ech hu mech sou gefillt wéi Batman, I'm Batman!
Mat Suicide Squad Kill the Justice League bréngt Rockstar déi déi nächst DC Lizenz op de grousse Bildschierm.
Ass da sou gutt wéi Arkham? Si hunn e Spill gemaach. Ass et esou gutt wéi Arkham? Si hunn e Spill gemaach.
Ass et esou gutt wéi Arkham? Nee ass et net!
Ech weess net genee wat sech Rocksteady geduet huet wou si Suicide Squad Kill the Justice League déi éischte Kéier als Konzept entworf hunn. No hirer wierklech gelongener Batman Arkham Rei, engem Singleplayer Titel, gouf et wuel Zäit sech un engem Game aus der Service Titel ze probéieren. Ob hinnen dee Wiessel gelongen ass, erzielen ech iech an dësem Review. Ier mer zu deem Deel kommen, deen net esou gutt fonctionnéiert, komme mer mol zum beschten Deel, der Story. Déi ass schnell zesummegefaasst, De Brainiac taucht enges Daags mat sengem Doudekapp-Raumschëff iwwer Metropolis op a luet d'Membere vun der Justice League op Kaffi a Kuch an. Fir dem neien ausserierdesche Besucher e Gefalen ze maachen, gëtt déi Aluedung natierlech ugeholl. Dobäi kënnt et natierlech wéi et komme muss, D'Membere vun der Justice League gi vu Brainiac kontrolléiert an dozou benotzt, Angscht a Schrecken ze verbreeden. An do kënnt d'Suicide Squad an d'Spill, well ween freet ee soss wa keen Held méi do ass? Natierlech ons allerléifste Superschurken. An dëser Iteratioun besteet d'Suicide Squad aus Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang an dem King Shark. Den Deal ass ganz einfach, killt d'Member vun der Justice League a reduzéiert doduerch är Prisongsstrof, wéi se ersetzt iech engem befilt an äre Kapp gëtt gesprengt. An sou zéien eis 4 Chaoten duerch Metropolis fir eng Méiglechkeet ze fannen déi eenzel Helden onlieweg ze maachen.

De Kéng Charles kritt näischt, ausser e wierklech flotten Hutt. Hien ass awer och schonn een zweebeenegen Hallefgott a ka soumat wierklech wäit an héich sprangen. Obwuel de Movement scho wierklech Laun mécht, naja, meeschtens, dozou kommen ech awer spéider nach eng Kéier, feelt awer nach deen néidege Wumms. An dee kënnt a Form vun enger grousser Auswahl u Waffen, vu Granaten a Pistoulen bis hin zu Sniperen ass alles vertrueden. Dozou kënnt nach, dass all Member vum Squad seng eege Spezialattack hutt, mat deem een eng grouss Unzuel u Géigner gläichzäiteg ëmbrénge kann. De King Shark zum Beispill huet de klasseschen Hulk Smash Move, de Captain Boomerang benotzt Speed Force fir d'Géigner blëtzschnell aus de Laatschen ze hauen. Esou eng Spezialattack gëtt et awer natierlech net fir näischt, do muss een als éischt mol kräfteg Géigner besiegen. Woumat mir dann och beim Kämpfe wären, de Kampfsystem a Suicide Squad ass mat dat beschte wat d'Spill ze bidden huet. De Prinzip ass u sech relativ einfach, et kann een an de Kämpf kee Liewen oprafen an de Schëld luet sech net automatesch op. Kléngt elo nach net esou fantastesch, mee kuerz warnen. Fir awer iwwerliewen ze kënnen, gouf sech eppes wierklech Flottes iwwerluet, de Shield Harvest, duergestallt duerch e blot Schëld iwwer dem Géigner. Beim Shield Harvest geet et drëms, de Géigner als éischt mat Waffen ze schwächen, fir dann zum Schluss mat enger Shield Harvest Attack de Géigner ze besigen an de Schëld erëm oplueden ze kënnen. Doniewent huet dir dann och d'Méiglechkeet d'Géigner mat engem Konterschoss d'Loft auszeseegnen ze huelen, wat dem Géigner extra Schued zoufüügt oder d'géigneresch Sniperen dorunner hënnert ze teleportéieren, als klengt Beispill. Doduerch dass ee kee Liewe kann oprafen an dass de Schëld nëmmen opgeluede ka ginn duerch Kämpfen, ass et natierlech ëmsou méi wichteg ëm a Beweegung ze bleiwen. A sou flott sech dat Ganzt och elo unhéiert, gëtt et e klengen Hoken, wann net esouguer e puer. Den Traversal mat den eenzele Charakteren mécht Spaass, et huet een awer och schnell festgestallt, datt net all Traversal gläich ass. Sou ass dem Captain Boomerang säi Speed Gauntlet fantastesch an de kloere Favorit, Dem Harley Quinn säin Traversal awer onendlech lues an och net wierklech intuitiv ze handhaben. Déi eenzel Missiounen op déi ee geschéckt gëtt, spillen sech ëmmer no deem nämmlechten Muster of. Sou ginn d'verschidde King of the Hill Missiounen, wou een een oder méi Knoutpunkte viru Géigner verteidegen muss, oder et muss ee Gangmitglieder vum Pinguin retten. Et ginn nach aner Missiounen, awer et ass meeschtens dat nämmlecht. Wat ufanks nach interessant ass, iwwert déi 14 Stonnen wou d'Spill dauert, gëtt et awer mat der Zäit wierklech e bësse langweileg. Och de Skilltree ass fantastesch, et geet näischt iwwer Prozentzuelen. Déi pro Skillpunkt an d'Luucht ginn, gepaart mat engem net wierklech aussagekräftegen Text. Am Spill selwer kritt een dann och ni wierklech eppes dovu mat, ausser dass mat engem schéinen Effekt gewise gëtt, dass genuch Kombopunkte gesammelt goufen, fir de Skill auszeléisen. Zum Schluss vum Dag geet et duer einfach mat allem wat een huet op de Géigner ze balleren. Domat Komme mir dann och zu mengem Fazit. Mat Suicide Squad Kill Justice League huet Rocksteady eppes Neies probéiere wollten an hu trotz enger gelongener Story mat vill Witz a Charme leider de Kierzeren zéie missten. Mat sengem repetitive Gameplay an engem Cliffhanger Ending, dee guer net zefriddestellend ass, hannerléisst Suicide Squad Kill the Justice League e fade Bäigeschmack a féiert dozou, dass ech mir als Spiller d'Fro stellen, ob ech meng Zäit net besser hätt investéiere kënnen. Aus deem Grond kann ech Spill leider net recommandéieren a ween d'Spill kafen wollt fir déi deelweis witzeg Momenter kënnen ze kucken, deem kann ech nëmmen YouTube wärmstens un d'Häerz leeën. Keep it together Shark! Eist nächst Spill ass definitiv méi wéi nëmmen een Dollar wäert. Dude, ech wees net op eis jonk Leit wou eis nokucken dat verstinn. Mengs de net?
Wéi Robocop ass da mëttlerweil souguer a Fortnite dran, also déi Kiddies kennen jo awer Fortnite. Jo, entweder dat oder se froen sech wisou Daft Punk op eemol en eegent Spill huet.
Achtzeger Jore Filmfans wäerten um Téon villäicht e Begrëff sinn. 2014 hu se e Rambo-Spill bruet, wat absolute Schrott war, awer mat Terminator Resistance hu se am Joer 2019 bewisen, dass se wuel wësse wéi een d'Ambiance vun enger Virlag ka gutt afänken. Awer sou Saache wéi Balancing a Gameplay sinn nach, loosse mer mol esou soen, e bëssen ausbaufäeg gewiescht. Elo hu se sech den nächsten Eighties Actionfilm geséchert an dat ass kee geréngere wéi de Robocop! Ob sech eise Blechbéchsemann vun Terminator Resistance souguer erhieft oder sech mam Rambo wäert säi Spill aus dem Harddrive wëlle saufen, dat verroden ech iech elo. Robocop Rogue City ass en Ego-Shooter, bei deem der natierlech als Robocop alias Alex Murphy spillt, deen souguer mat der Stëmm vum Originalschauspiller Peter Weller dierf schwätzen. Zäitlech gesinn spillt dat Ganzt tëscht Robocop 2 a Robocop 3. En neien Tuniscute ass an Detroit ukomm, deen sech oh The New Guy nennt. Mee hey, wat soll ech soen, wanns de en Peter Weller wëlls hunn, muss de wuel bei aneren Kreativaarbechten beim Budget spueren. That's the way it is, I guess. Den New Guy huet annoncéiert, dass en vun all de Gangs, déi an Old Detroit ronderëm geeschteren, wëll hir Servicer unhuelen an déi sinn widderum all Feier a Flam fir sech him ze beweisen an dobäi seng Suen natierlech ze kasséieren. Dat ka sech de Robocop natierlech net gefale lossen an d'Zil ass kloer, de New Guy gehéiert an de Bing. Get back in line!
Fir d'alleréischt fält emol op, dass d'Entwéckler vill Léift zum Detail an hir Spillwelt, déi aus semi-oppenen Arealer besteet, bruet hunn. Wann een duerch de Flickebüro, Old Detroit oder engem aus dem éischte Film inspiréiertem Industriegebitt geet, dann erwächt hei d'Filmvirlag duerchaus zum Liewen. Den Theme-Song ass och dobäi, sou wéi bekannte Personnage wéi dem Robo seng Partnerin Dan Lewis an den Ed 209. Grafesch gesinn ass d'Spill ganz uerdentlech a gesäit virun allem bei Nuet duerch seng Beliichtung, Jo dach scho ganz schick aus. Nëmmen d'Gesiichtsanimatioune wierken deelweis steif an ja, Lip-Sync ass och eppes wat wuel nach net sou ganz an den Achtscher ukomm ass. Mee bon, bei Bethesda gi sou Saache jo och ëmmer duerchgewonk, vun dohier ech wëll hei net ze vill dorop ronderëm reiden. Vill méi wichteg ass jo de Gameplay an jo, och do soen ech, hu se den Nol op de Kapp getraff. Also fir e Robocop-Spill. D'Dier trëppelt halt lues a méi steif, wou ech bei all anerem Spill géing direkt op de Plaffong sprangen, mee ey, mir schwätzen hei vu Robocop, deen ass halt esou. Jo mee hey, wat ass mat deem Remake, do war hie dach. Hal Direkt deng Maul, dee Schund gëtt et net! Pardon, wou war ech? Ah jo, also, Dir hutt als Primärwaff seng Auto 9 Pistoul dobäi, dat en plus mat onendlecher Munitioun, an kënnt och aner Waffen oprafen, mä jo, bon, dat sinn halt Standard-Dénger wéi AK 47, Schrotflënt, SMG, alles schonn dausend mol gesinn. Witzeg gëtt et allerdéngs, wann der e Géigner kënnt paken, op aner Géigner schmäissen, deene mol eng gutt an d'Gladder ginn oder och einfach mat Gasfläschen op se kënnt schéissen. E ganz herrleche Spaass! Wéi et sech bei Robocop gehéiert, sprëtzt uerdentlech Blutt an Jo, den Shooting Aspekt ass zwar einfach gestréckt, mee wéi gesoot et mecht total Spaass well een sech voll a ganz wéi d'Figur ka fillen. Ganz wéi bei Terminator hutt der Heal Packs déi der sammelt an dir hutt an den eenzelen Arealer och Sidequests. Déi si meeschtens zimlech simpel mee huelen net vill vun ärer Zäit ewech. An do gëtt et awer och sou kleng Perle wéi am Guichet sech d'Reklamatioune vun de Leit unzéieren Oder et kritt ee vun Drogendealere mol erkläert, wéi Ekonomie eigentlech funktionéiert. Robocop-typesch musst och heiansdo en Tatort ënnersichen a Beweiser scannen. Dobäi hutt der och e simplen Dialogsystem, mat deem der kënnt mat den eenzelnen Awunner interagéieren, An iech entscheeden, ob der ganz pingeleg nom Gesetz oder dach léiwer nom Wuel vun de Leit wëllt kucken. Awer och an den Achtzeger hu sech modern Standard-Gameplay-Elementer ageschlach, sou der Skill-System, bei deem der passiv an aktiv Bonie fir de Murphy kënnt fräischalten. Doranner fale sou Saache wéi en Dash oder en extra Schëld, Dir sammelt Erfarungspunkten fir gemeete Quests oder wann der Géigestänn asammelt. D'Auto 9 kënnt der upgraden indeems der Chips an en Circuit musst asetzen, allerdéngs esou dass der déi beschte Virdeeler kënnt erauszéien. Robocop Rogue City ass schonn eng ganz spaasseg Affär wann der halt eppes mat der Virlag kënnt ufänken. Et ass zu kengem Moment wierklech déifgrënneg, An zimmlech schnell hutt der och eraus wat d'Spill Gameplay technesch sou ze bidde huet. Et ass och deelweils scho wierklech stumpf, well zumools net vill Strategie gefrot ass, ausser, jo, weich mol e bëssen aus sou gutt s de kanns an da schéiss de hinne schéi brav an de Kapp. An jo, heiansdo an den oppene Gebidder, wann da vun alle Säiten zougeballert gitt, kann dat mol frusten. Wéi gesot, d'Spill wëll net méi sinn wéi e gutt Robocop-Spill, wat iech wëll an déi Welt erabréngen, an dat ass hei dach zimmlech gelongen. A wann d'Entwéckler deen heiten Niveau halen, oder am léifsten souguer nach iwwerbidden, also, Léif Entwéckler, als nächst wëll ech dann dat dote wann ech lift. Justice never sleeps.
Call me Snaith.
Egal wéi wiesselhaft och d'Qualitéit vun Lizenzspiller ass. Bei eis bleift ëmmer eppes d'selwecht. An dat ass d'Ofmod. An domat soe mer iech alleguerten elo Ciao! Lizenzspiller sinn jo ëmmer esou eng Saach. Munchmol.

Kanns de dech nach un den Text erënneren? Mat Kill the Justice League bréngt DC, nee, Rocksteady bréngt domat, domat soe mer Tschau.